a hi a hi i i i mhani vavabyi a ri kula yini va chada a ni na xi yi tivi ni kombela mi subscribe kwala ka YouTube channel channel ya mina na khensa swinene ka n'wina mi nga subscribe ya a hi xi kuriseni channel lexiwa xi kula nyana welcome to the channel that matters the only channel that matters to watch ahee mi nga rivali ku subscribe . ku na video yin'wana ni nga ze ni yi endla ni ku loko vanhu va ya ka nqambi yo karhi va va va lava yini ma ni twisisa so today I'm just giving updates ene loko ni react-a ka ti-album ta vona ni ta va ni respect-a based on their identity it wouldn't matter ku ri album yi ba kwini or ya ba or not mara if the artist . If artist he mention identity here and then Davula no go came from the expectation based on the identity then the artist did well because he never moved away from this ni swi dyondze kwini leswi loko ni languta vanhu va ku fana timbholo sisters va endla music a va endla music timhaka ta vukati only it was nothing else mhaka ta le vukatini a va nga heleli a va tshama ku za timhaka and a va ngo lo helela mara namuntlha loko wo endla munhu a endla tinghoma hi sweswi va byala miri u helelile. a hi rhangeni hi Benny Mayengani Benny Mayengani is going to do like to the his culture to leswi a nga hi xiswona leswi hi n'wi tivisaka xiswona i munhu loyi a ku rhandza beef na mara if beef yi ta it's more of a celebration ya ku ni va ben ni va be it was like three against one or four against one tsima leriya against one se ni va be to the core like ni va be hinkwavo so. i be Doctor Joe Shirimani hambi wa swi lava like it's a fact phela loko ku nga ri Doctor Joe Shirimani ku ku Mister Post ku ku Rhangani ku ku Mambawulele that combination should have been the most strongest thing if a va nga nyenyelanga hi swi award-a swa ka Munghana Lonene ma ni twisisa so.

a ti fani na phoza phoza loko yo za ti kwala ti kwata album hinkwayo phoza ti kwata album hinkwayo so ben mayanga knows ku ri vanhu lava yingiselaka music wa yena van'wana va n'wi landzeleli ka social media platform they just purchase the music whenever they found it, they find it so he knows ku ri music wa yo u fanele u balance ku ta va na vusiwana ku va a va ta ya vusiwana na vuloyi swi ku taniya in that culture and then ku va na leta ta ti-hit ta ku ta ku ta ku hungasa hi December i December revolution that is culture so let's expect a celebration type of an album from Bennet Skhento Baloyi i album leyi mehe ni i mavonelo ya mehe lama a hi ku expect-eni album I think.

What is this identity? What must we expect? Number one, hi fanele hi expect-a ku rhuketeriwa ka vavasati. Ku rhuketeriwa ka vavasati be it wo va rhuketela or wo va ncakunya, whatever the case may be mara va ta byeriwa leswi va nga hi xiswona. Which is one of those things swa ku a hi swi rhandzi ku swi yingisela mara hi ta swi twa and na van'wana kahlekahle hi va. hlawula leswo u yingisela na vuntsaka byin'wanyana byo ka byi nga byi nga suka hi na vuntsaka byin'wanyana bya ku u twa ku ya lebyiwa loko ka wa ka ku va vula mehe hayi shame byi ba kona u ze u swi vona u ba nghoma yo karhi u bela makhelo hi wo u bela makhelwani that's the type of content that Joan gives you like i ku nyika genge ya ndlala u yi chayela no makhelwani a karhi a ku yingisela u yimbelela tlhela u ti tlulatlula a karhi a ku twa makhelwani ni ta languta swi nge endli ka ka hlamula so you must expect ku ku cinca ku nyikiwa ka vavasati mucaka that's number two number three a yi nge vi kona album ya G1 ku nga vi na G1 i genius na ti yimisela ku hlangana na swo tika mara ndzi lava swa khale vutomi bya ni vumbuludza mara loko ni ri hansi ni tlanga mina Joni so. If you check the album ta Juan Zulumakam or HIV Makens or Zulumakam, ti na that song ya ka I'm the genius one ni tlhari yo ku tlula hinkwavo eh ka album ya risk a ku ri xirhapa xa marito ka i ku guluwa ni sata ku nga ku ri competition ya tihanci mm ka ka gezi ra ximumu a ku ri role model swa ku swa ku taniya swa ku taniya eya so hi leswi faneleke hi swi expect-aka swona makaya and and then expect-a two or three touching songs emotional songs like if I can take you to Google wansati a ku na rirhandzu ra ntiyiso if I can take you to. Gezi ra ximumu a ku ri na a ku ri na hayi a ku nga ri na a a ku ri na ku na me ni vulavula kahle mara loko se ni kwatile ku huma manganga . we wula ni ndzi famba ra le kaya eish it's the most difficult thing ku tiva tinghoma ta G_one by its names ma vo so ya u must expect that type of content from G_one Solo Makamu so that's what between the two of them who's gonna rule they play music for the same people it's not like they compete and uh, G_one already if even if there were awards let's say ku na ti-awards ta kwini kwini eh, he already gave up when it comes to awards and loko la ndzi langutaka gezi ra ximumu swi vona swi nga Facebook or whatever ni nga swi vona ku loko u langutaka gezi ra ximumu nghoma ya role model i ri mutlangi wo tlanga ngopfu a swi talangi loko yi chaya va ku u na goli u phasa phasa vanhu a swi talangi yi chaya va ku u na goli so hakanyingi loko munhu a tlanga kahle a va vuli ku man of the match or i. Yeah, like I'm not all men of the match and something like that. They just say eh, man of the match loyi a nga kora so munhu loyi a tlangaka ngopfu hakanyinginyinga a hi yena loyi a kumaka yini man of the match a hi munhu loyi a kumaka that trophy ya xiaward xa man of the match so hi leswi va vulaka swa ku ri na na mhaka na sunset award if i failed i accept i failed if van robin i accept van robin mara a swi vuli swa ku i didn't deserve it a swi vuli swa ku i didn't do well i did well